Рда актуаль әңгәмә сәхифәсе, студия кунагы, Шиһабетдин Мәрҗани мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Әңгәмәне Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар! Быел Россия мөселманнары Болгарда исламның рәсми кабул ителүенең 1100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Аңа әзерлек узган ел ук башланган иде. Күптән түгел генә Казанда оештыру комитетының зур утырышы да булып узды. Төп чаралар яз җәй айларында узачак, әмма аңа кадәр дә төрле җирлекләрдә чаралар каралган. Әлеге уңайдан фикерләрен белешү өчен без бүген студиягә баш калабызның Шиһабетдин Мәрҗани мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдиевны чакырдык. Әссәламүгаләйкем, Мансур хәзрәт! Вәләйкем сәлам, вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Менә юбилей чаралары аңлашыла, андый зур юбилейга әзерлек зурдан була инде ул, э, чаралар да каралган. Менә бу юбилей чаралары узар да шуның белән онытылыр дип кенә булмасмы безнең чараларыбыз? Тагын

Мөмкин кадәр, кемдер уку йортлары булсынмы, китаплар бастыру булсынмы, мәчетләрне төзекләндерү, ремонтлау эшләре булсынмы һәм башка-башка төрле чаралар имамлар йоклап ятмасыннар иде. Хә, менә бу бер форсат. Мин э, бер э, мисал китерер идем. Мәсәлән, безнең тысячелетие городе Казаннан. Күпме юллар ясалды, ниләр, хәтта метро салынды. Универсиада булды. Универсиадага форсаттан файдаланып, күпме йортлар салдык, төзеләләр, юллар, развязкалар, ниләр. Ягъни, менә бу үтте дә китте бит инде. Ә менә аны Алар безгә калды. Аны тона безгә калды. Инфраструктура безгә калды, әйме? Нәкъ шулай монда да. Менә э, имамлар гына түгел, бөтен нәрсәне имамлар өстенә генә салып кына түгел. Мәхәлләдәге һәркемгә. Һәркемгә, һәрбер кеше. Кара, мең йөз еллыгы бит әле, әйдә, мин нәрсә эшләдем сон? Һәм үзенә, үзеннән үзе сораса, Мин бүген ислам дине өчен, Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә эшләдем? диеп адәм баласы сораса, менә бу да бер эз калдырачак. Үзенең үзендә, үзенең гаилә эчендә, балалары белән мөнәсәбәттә булсын, башка, менә бу бер эз калсын, әлбәттә. Кемдер китап бастыра, кемдер бина сала, кемдер мәдрәсә төзи монда, Кемдер шул мәдрәсәләр, мәчетләргә җиһазларын алып бирәме? Ул кала бит. Кулыннан кадәр килгән кадәр эш башкарырга тиеш дип әйтәсез сез, әйме? Дым. Хәзрәт, әлбәттә, безнең теге мәчетләребез бар, Аллага шөкер. Без аларны ел саен артканын турында сөйләп торабыз, күрсәтеп торабыз ачылганнарын. Ләкин кешенең мөнәсәбәте дингә мәчетләр төзү тизлегендә артмый шикелле миңа калса. Әллә без ашыгабыз гына микән? Кешене ничек үзгәртергә? Ә бит әле тагын без мәктәпләргә кертү ягында түгел, дин һәм дәүләт безнең берсеннән берсе аерылган дип әйтәбез. Менә мондый очракта сез нинди ысул тәкъдим итәсез? Нинди чаралар тәкъдим итәсез? Менә беләсез, әйе, мәчетләр арта, саны арта. Әмма ләкин укырга теләүчеләр, шәкертләребез бүгенге көндә юк, ягъни кадрлар җитми. Имамларыбыз җитми республика буенча районнарда, авылларда самоучка имамлар. Мәдрәсәне тәмамлаган бетмәгән, бетермәгән, әмма ләкин юк, теләүчеләр юк. Бүгенге көндә саны арта, әмма ләкин сыйфаты юк. Шуны әйтәсе кирәк, бу да бу әлбәттә безнең кимчелек. Ә ничек ничек менә бу кимчелекне бетерергә? Вакыт вакыт үткәч үзеннән үзе эшләп бетерме? Вакыт кирәкме аның өчен? Түгел, безнең мәчетләрнең саны алгарак э, чаба, тизрәк бара. Унда э, э, хәзер дә инде Татарстаныбызда 1500 дан артык мәчетебез бар. Аларны бит алар атна сайын мәчет төзелеп бара. Әмма аларга кадрлар әзерләп бара алмый, әйме? Бара алмый бит. Аннарысын җегетләребез бит имамларыбыз бик омтылмыйлар имам буларга. Чөнки имамның вазифасы да бик авыр, әмма ләкин ул авылга, районга барса эшләргә Ул бит безнең мәчетләребез бюджет тарафында түгел, үзең карарга тиеш шул аны. Аннарысы әгәр дә бүгенге көндә бер экономистнымы, юристнымы, укытучынымы хөкүмәт әзерләп, авылга, районга җибәрсә, ул бит анарга бөтен соцпакет бирә. Квартираны да бирә анарга, зарплатасын да бирә анарга, бөтен обеспечен пенсия, ә монда имам, имамга бернәрсә бирелми бит. Шуңа күрә менә безнең кадрларыбыз бераз артка кала. Тә э, балаларны, э, яшьләрне дип әйтәбез инде, дингә китерүнең нинди ысулларын табырга була? Менә үзегез сез үзегез мәчеттә ничек э, бу проблеманы ничек хәл итәргә тырышасыз? Юк, бик ансат. Бик ансат. Бераз ничек. Бер вакыт бер э, сахаба килгәндә пәйгамбәребезгә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям пәйгамбәребезгә әйтә икән: "Я Расулуллаһ, менә минем балам бар, Үсеп җитә инде, уже җыри, зур булды инде. Кайчан аны әдәп әхлакка өйрәтә башлыйм инде? Дингә кайчан өйрәтә, алып килә башлыйм инде, кайчан? Баланга ничә яшь? Һи, хәзрәт, биш инде анарга. Сыңа калгансын бит, ди. Ничек сыңа, күпмегә? Биш елга. Биш яшькә сыңа калган. Ягъни, Пәйгамбәребез әйтә, бала тугач ук, аны әдәп-әхлакка, тәрбиягә, исламга өйрәтә башлау, шунда ук тугач ана сөте белән керсен, бишектән үк керсен, әле кечкенә булганда, имиемгәндә дә шул вакытта ук баласынга өйрәтә башласаң, әдәп-әхлакны, тәрбияне, ул вакытта бала менә дигән була. Аны әйтәләр бит, балаңны тәрбияләмә. Үзеңне тәрбиялә. Чөнки балаң барыбер сиңа ошаган була. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, хәзрәт. Э, кешене иманга чакыруда уңышларга насып булсын иде, уңышлар насып булсын иде безгә. Амин, рәхмәт, амин. Алла разы булсын. Динде санламаучылар тора бара намус, ватан һәм милләт кебек төшенчәләрдә таный башлый дигән бер фикер иясе. Нинди генә заманда яшәсәк тә, кешелегебезне саклап каласак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.